Yeah yeah yeah call me honourable Doktor Banios aka the Banios voice of the voiceless so an amito nyuto ki pwod ni tic mitte tic matek mitte ka pwod pe igedo gedo oti matek iged gedo ite neno ne man jo mapol gibedo ka ngenyo lakgi aah Banios twenti twenti twenti one in cet ka tic cet ka tic kono ngo yeny tic an pe atiyo bot lalonya mo an atiyo kekena. Inongo i nga ma pe tiyo? An atiyo. Pe itam ni lok ma ajwi abedo ka lokone i social media an pe atiyo. An atiyo. Just an amite anyutu pe wun pola kare ni i social media ka dano tye ka lok wumit ki kel wu wa evidence ki kel wu jami mogo ma nongo wa tye ka timo ne weng live. Nene gin ni tye ka neno ticca eh.

In i kany itye ka pango ot apar i gudo kenyo itye ka ngamo ngwinyi i lok ata pe ingeyo nga ma ot rabol dok obanni oso niting cigwan obedo itamo ni lok ka i social media ni obedo mere lok mere ma an aloko mere me yeya mo an ape ki gin atima ibedo ka ngeme ki kenyo lok me miu miu ee banni oso yeny tic yeny tic en bricks and ma an agoyo eni ur aye ogoyo enini ma in itye ka nenone enini egi eni. en egigi ni, en egi ni, en, en, eni wura aye ogoyo ko, minigi aye ogoyo ko, atye ka caro ya bills, atye ka neno atye ka caro, so this time atye ka gedo aneno lamego moni obedo ka ngame kenyo aah bad news in aah kono cigwani tye ka gedo ki cente yet an pe agedo ki cente yet, yet i social media an pe agedo ki cente yet an i lok me miu miu. Lok me car ma mege ma in ibedo mere ka lokone wek dano onge ni, wek kinge ni in dong lebi bit tutwal, wek kinge ni in dong in dong igwa tutwal. Jami ne weng woto ki evident. An pe agedo gedo ki cene oyet onyo ni pe agedo gedo. In ki kunu in itye ka gedo ki cente tun itye ka cato tuni. itye ka cato toni en aye in itye ka gedo kwede ci imedi kwede ni bene weng cene twon ma iwilo kwede wa lutinoni weng in itye ka culone ki cene twon gin moni keken weng itimo ki cene twon itye ka pito lutinoni weng ki cene twon itye ka cato nyimi itye ka cato toni itye ka cato winyi nen en kor tic ci a en eni weng bad new citizen gwan en aye gitye ka tiyo ticce briks man ma atye ka mito wangone amito gedo Self contained bene kikome pe gedo man gedo me miyo miyo en en ti nene wun pud wumak tic wuwek mako social media ka rima miyo comment me miyo miyo wumak tic en aye obed namba acel loko ni byec byec byec i social media ni pe konyo wu An ineno en aloko ni atleast nongo gin mo tye ma atye ka timone i village kany nongo gin mo tye ma an atye ka timone maber nyo ngo ma atye ka tamone pi anyim nongo tye ci in dako moni ma ibedo ka ngame kun in gin mo keken itime ki cente tun gin mo ma in itye ka timone pe itye ka cato tuni ci itye ka bino ka kweke ki nying pa nio Citizen Cegwan an atye ka gedo dok amito gedo i kom gedo ma agedo dok pud bene atye ka miti mede ki gedo man bricks ma an agoyogi

Wutamo ni an Boston wutim maca weng yet yet yet kicula ki cene yet onyo aculo lutino ki cene yet onyo ni gin mo keken ma atimo wa data na weng an aculo ki cene yet an cene yet an pe atiyo kwede i anongo ni mono citayil pa Boston gutim pe citayil ma mega an pe ayeto ngati mo onyo cene yet pi ni en aye an acamo kwede otim aye tiyo ki cene yet en aye Cen ni yet en aye otim pire ki ngwinye, pire ki ngwiny cito lutinne. Ento an macalo bani in Saturday Segwan, cen ni yet an pe atiyo kwede. Dok an pe ayero ngati mo me cente i social media ci nene. An apwonyo dano apwonya. Awinyo wai ni kono an ayero yet, so pe item bani in Saturday Segwan.